U nsellmulkom minn Qala f'xi taqliel tajjeb. L-ewwel. Batuna hawn minn Ħal Qormi spiċċajna hawnhekk. L-ewwel triq tagħna minn Għawdex, l-ewwel triq tagħna fix-xita b'għeraq sajjetti imma aħna baħħara. Tal-maltemp żgur, jiġifieri lanqas għandi dubju. U l-ironija, x'aħna l-ironija tista' tgħid. Ddur magħna, ddur magħna. Tafha minn hawn 'il t'hawn? Ma' bniedem kull jom u butiġieġ. Jismu Sunny. Sunny. Da' d-duluvju. Mhux f'Sunny Day. U qegħdin triq il-wileġġ. Ejja, ejja.
Sunny, il-wara nofsinhar it-tajjeb. Lilkom ukoll.
U mhux sani xejn illum, eh? Imma jen dejjem sani.
Vera, tidher dejjem bid-daħqa. San, hawnhekk qegħdin il-qala. Int mill-qala, tħobb il-qala, tixtieq tmut il-qala, l-għaliex?
Xaw trobbojt, minn dak inżajr. Eh? Differenti twilit lawnek u għol? Iwa, għaxan.
Aw. U id-dor twilit, u għil. U kol. Id-dar? U jen tawmi. Tawmi u bimma bħalek identical? Le, le, u għahda kien. Ma maħda. Ċekja li ussan il-prova, mux għet nitkellem. Le, le, le, le, għahda, ma għadax ma. Ma għadax maħna, isma san. Inti kieku kelli najdlek, ċinu xolok? Jem mekkanik imma nagħmel l-affarijiet li jiġu għal Imma eżempju, tina eżempju, san, meta tgħidli li jagħmel l-affarijiet li ġulejna. Jien naf eżempju it-tractors issewwi. Mħaret, ħadit. Ħadit.

Imma apparti hekk aħna qgħadna nqallbu naqra 'l hemm u 'l hawn skoprejna li inti dilettant tal-melħ ukoll. Ejju, ejju, nagħmel il-melħ ukoll. Imma da job jew inkella hobby? Hu l-ek hobby, nagħmluh. Imma għaliex int tagħmel il-melħ? Aħna dejjem mill-familja tagħna konna nagħmlu l-melħ. Allura bqajna nagħmluh. U meta tgħidli mill-familja tagħkom Kemm imorru lura, eżempju? U l-bużlandu kien jagħmlu, eh? Il-bużlandu kien jagħmel il-milħ. U x'jirrikjedi biex tagħmel il-milħ? Għax terġa' inti s-salini tiegħek huma ftit differenti milli għandna Malta, eżempju. Naturali, mhix biex magħmulin. Hekk kienu.
Hekk kienu, min-natura. Jiġifieri biex ngħidu d-differenza, dawk li naraw kaxxa dawk ħafferhom il-bniedem. Dak għamel il-bniedem, dak għamel il-ċement. U jiġu forma ta' kaxxa. U tiegħek sibthom kif inhuma.
Ejju. U x'inhi l-proċedura biex jiġi l-melħ hekk fi ftit? L-ewwel tnaddafhom fis-soj. U meta da bħala żmien? U Ġunju li żżid għax f'Mejju jkun jagħmel ix-xita għadu. U anke Ġunju l-biċċa l-kbira. Imma skont il-weather kif ikun. Jiġifieri ngħidu li qabad waqaf il-maltemp, insomma tmullu l-ħaġa tindifa. U mbagħad timlihom naħseb u. U mbagħad ikelli riservar nimlieh biex joqgħod hemm għal ħmistox, ġifier. Mbagħad minn hemmhekk nitfa' ġaż-żor.

Itfgħu ħajjin xi flort l-ewwel fuq biċċa mżarżqa u tiġbru u tieħdu. Imma mbagħad toqgħu f'dan it-timlijiem. Sew.
Dak it-timlijiem għal darb'oħra. U dak ċiklu kemm il-darba tagħmlu f'sajf, eżempju inti? U dok sa xħin jibda jagħmel ix-xita? Ġifieri issa dan iż-żmien żgur li waqaf kollox. Issa qed jitnaddfu.

And it's so, so, re, re, you know, so real, not, wow. It's not processed, oh. Yes. That's, uh, no, no, no.
Mela, san, ħaj kollin saqsijilek. Li kiku ma konx mil-qala, naf li ħatajt li diffiċli għax mil-qala jena, imma li kiku ma konx mejden qala fej kont kum mejt.
Li ma postiħor Tippref. Aktar in-nadur.
In-nadur.
Ġiex passi.
Ġiex passi, jaha.
Xej, ma mela. toħroġ mill-erja.
Il-ġimgħa d-dela għana mmorru san-nadur u ħanaraw il-min ħansibu biex idawwarna dawra man-nadur. U nisperaw li nsibu temp aħjar minn tal-lum. Eh, xej xejn kun nistaw vera nduru, mux noqdu għall-uħ. Grazzi.
Salaw. Grazzi għafna, thank you.
Eh, għalina, grazzi. Għadu għost il-marara.